Айар куттаах талааннаах үлэһит дьоннорунан аар-саарга аатырыаҕын аадырар Хас биирдии киһи идэтиттэн, хамнаһыттан, дьаргыттан тутулуга суох. Олоҕун устата төрөөбүт-үөскээбит дойдутун тиэкийэтэ буолар. Онно чэһинэн Амман аахара нэһилиэгин бүтүн союзка ааттаппыт биир дойдулаахпыт, социалистическай үлэ геройа, Ленин уонна Бочуот Нага орден кавалера, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Амма оройуонун бочуоттаах олохтооҕо Саха СССР Верховнай Сэбиэтин депутата, буойун, учуутал, Амма улууһун сүрбэһис үйэтин тулуу киһитэ Петр Ионович Яковлев буолар. Актыыр. Үбүлүйэр киһибит Петр Ионович Яковлев бу күн герой үрдүк аатын ылбыта. Уонна инникитин биһиги нэһилиэк олохтоохторо бары биир киһини эмиэ бу Петр Иванович Яковлев курдук киһини иитэн, үөрэтэн таһаарыахтаахпыт диэн, ытта инники ыал-сорук турар нэһилиэк олохтоохторугар. Онтон итиэргэ бары биир санаанан Эдэр ыччаты үлэҕэ, үөрэххэ такайан, маннык чулуу киһини иитэн таһаарыахтаахпыт диэн. Биһиги тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон икки сыллаахха сэттэ кыыс Болугур орто оскуолатын үөрэнэн бүтэрэн баран комсомольскай путевканан комсомольскай фермаҕа үлэлии тахсыбыппыт. Алексеева Ариша, Николаева Ольга, Ильина Клава, Васильева Василиса, Макарова Зинаида Васильева Ильида Сатаан ынаҕы дыабаккыт кыттар дьэ ынах ыырга үөрэммиппит тугу билбэппитин барытын Петр Ивановичтан уонна фермаҕа үлэлиир аҕа саастаах табаарыстарбытыттан сүбэлэттэрэр, көмөлөһүннэрэр этибит Үлэ туох үлэбитигэр былаан, обязательство диэн баара, ону дьэ толорорго сыралаһан үлэлии бөҕө үлэлиир үлэлиир этибит. Кө ахсар ынахтарбытыгар көөнньөрбэни оҥорон биэрэрбит уонна от, сиилэс, бурдук Оннук аһатарбыт. Петр Ионович Яковлев сүрдээх мындыр киһи. Кини өрүү эдэр ыччаты кытта биир тылы булан, биир уопсай тылы булан үлэлиирэ. Ол курдук Хаһан даҕаны ыгылыйа, кыыһыра сылдьыбата биир кэм сылдьара уонна үчүгэйдик биһиэхэ тугу сатаабаппытын барытын сүбэлээн биэрэрэ. Петр Иванович Яковлев кини научнайдык үлэлиирэ, хас биирдии ынаҕын, ыатаҕын аайы тэтэрээтигэр баран сурунан иһэрэ. Ол иһин ынахтара хас биирдии ынаҕы төһө үүтү биэрэрин барытын ааҕан суоттаан иһэрэ. Биһиги фермаҕа үлэлээбиттэрэ Пилиппова Мария Гаврильевна. Осеменаторынан чемпион осеменатор аатын ыла сы аатын ылара уонна ветвраһынан үлэлээбитэ Светлана Васильевна, плем учёт учётчугунан үлэлээбитэ Кириллина Ульяна Федотовна кочевардарынан үллээбиттэрэ Хахаровтар убайдыы бырааттыы Захаров Степан Константинович Захаров Константин Константинович Захаров Петр Константинович Операторынан үлэлээбитэ Пахомов Алексей Дмитриевич, ускорниктарынан, бастугунан үлэлээбитэ Файзул Спиридонович Никифоров Коллективпыт сүрдээх эйэлээх, туохха барыта көхтөөх, эдэр кыргыттар буолан үлэбит ыараҕанын да түр- түргэнник аһарар этибит. Ол да буоллар наһаа ыарахан үлэ, олус сыралаахтык, туруулаһан туран үлэлээбиппит. Ардатан киһи хойукка дылы тохтобула суох, өрүбүлэ сынньалаҥа суох, үлэ да үлэ. Ынах сүөһү сылгы, өрөбүл субуота диэни билиммэт. Ол гынан баран урукку да кэмнэргэ билигин даҕаны уһулуччулаах үлэһит дьоннор баар буолаллар этэ. Онтон биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр социалистическай үлэ геройа ыанньыксыт Бүөтүр Дьуоналыс Яковлев туһунан кэпсиэхпитин баҕарабыт. Кини бэйэтин үлэтин дьиҥнээх геройа этэ, Соҕотох оскуолаҕа учууталынан үлэлии сылдьан, хотоҥҥо биригэдьииринэн, ыанньыксытынан үлэлии барбыта киһи болҕомтотун тардыаҕын сөп. Петр Юнович Яковлев Амма улууһун Амма Наахара нэһилиэгин киһитэ. Дьокуускайга педтехникумҥа үөрэнэ сырыттаҕына, Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии саҕаланар, Сэриигэ баҕа өттүнэн баран разведчик буолар. Хорсуннук сэриилэспитин иһин, хорсунун иһин мэдээлинэн, туйгун-разведчик значогунан, хас да бойобуой медалларынан наҕараадаламмыта. Сэрииттэн ыараханнык бааһыран, тыынча тоҕус сүүс төрдөн түөрт сыллаахха дойдутугар төннөн кэлэн, үөрэҕин салҕыы үөрэнэн бүтэрэн, төрөөбүт өҥүөһүгэр тахсан, уон алта сыл устата учууталынан үлэлээбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыллаахха аатырбыт Валентина Гаганова үчүгэйдик үлэлии сылдьар биригээдэни салайа, үрдүк көрдөрүүнү ситиһэ сылдьан, мөлтөх үлэлээх биригээдэҕэ көрдөһөн үлэлии барбыт Бачыыма дойдуга тарҕаммыта. Кини Бачыымын өйөөн, Бүөтүр Дьуонабыс учууталлыы сылдьан, сүөһү үлэтигэр хаалылаах учаастакка ыыталларыгар партийнай тэрилтэттэн көрдөһөн, Өнньүөскэ сэттэ сүүс ынах сүөһүлээх фермаҕа биригэдьииринэн барбыта.

Бүөтүр дьон ылыһы чугастык билэр дьон кэпсииллэринэн, кини үлэтин сарсыарда биэс чаастан саҕалаан баран, киэһэ уон чааска түмүктээн киирэр эбитэ үһү. Илиинэн ыыр кэмигэр уон биэсти, онтон массыынанан ыыр кэмигэр сүүрбэли ынаҕы ыы сылдьыбыт. Тохсус пятилетка сылларыгар биирдии ынахтан ыабыт үүтүн көрдөрүүлэрэ манныктар. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биир сыллаахха түөрт тыһыынча сүүрбэ алта киилэ, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон иккигэ түөрт тыһыынча түөрт сүүс тоҕус уон алта киилэ, сэттэ уон үске биэс тыһыынча икки сүүс киилэ, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөккэ биэс тыһыынча түөрт сүүс сүүрбэ аҕыс киилэ, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биэс сыллаахха биэс тыһыынча түөрт сүүс отут икки киилэ үүт. Кини иннинэ ким да маннык көрдөрүүлэри ситиспэтэҕэ. Кырдьык даҕаны чиэстэниэн-чиэстэммит сураҕырыан сураҕырбыт киһи. Социалистическай үлэ Геройа, үс Ленин орденнаах Бочуот Знага орденнардаах герой-уонньуксут. Ынаҕы, үүттээх оҥорорго сорох санааларым диэн Тиһэх суруйуутун Бүөтүр дьонобут маннык тылларынан түмүктүүр. Тулаайах хаалбытын кэннэ үчүгэй дьон иитэн киһи оҥорбуттара. Улаатан баран учууталлыы сэриигэ сырыттахпына, онтон кэлин сүөһү үлэтигэр үлэлээбит уһун сылларбар үчүгэй дьон баар буолан өрө көтөхпүттэрэ, өйөөн-бигээн киһи гыммыттара үрдүк аакка-суолга тириэрдибиттэрэ. Хара илиибинэн үлэлээн ситиспит ситиһиибин олох Спорппун бүтүннүүтүн Улуу Ленин партиятыгар бэйэм норуоппар аныыбын.